tinokanudza yawano mandiwe tauya nonhau dzokugumisira dzosondo rino totanga kuringa dzodzihwa mupengo kwai dunhu rodzauruko mateverere ndi kwai gurukota reikweyo rakabatiwa dzihwa mupengo apa manji manji ano rakanga riri kumusangano nawamunangagwa paribe agoziva kuti wamunangagwawo waendawo chere mumugarandega kuti wazive kuti wanodzihwa mupengo kana kuti waribe iye akanga atoziwa kare tichiringa futi pokare zvikoro zvizhinji zviuramba zvindonyuka dzihwa mupengo kuita kunga howa hukapfiripfiti kureketa kuno kwai chikoro chodhadhaya ndo chimwe chiro chaitawo dzihwa mupengo rakakurisa raibata wapwere wanosvika makumi matatu nombiri izvezvi kuri kuchihwa kutoti kuchagona kubenitsiwa gumbiri rakange rauraya nyika upfumi hwenyika inoraramo yevanhu vazhinji yakange yavhiringika nokuda kwegumbiriri nokuti mapurisa nemasoja vakanga vava kuita madiri ajojina idi ukuwo kuzvikoro kune zvimwe zvikoro zvaakutoti vabereki ndiwo unga wavape mari yokugotenga zvipfukausu pamodzi poono zvishambamanja zvokuti vadzivirire dzihwa mupengo kureketa kuno kwai zvikoro zvizhinji zvokubulawayo pabodzi pono zvokumanikalendi zvaita ndizvo zviri kunyanya kuda kuti vabereki vabise mari wegani yokutenga zvinhu zvodzihwa mupengo wari kureketa kuti hurumende paribe cheiri kuwapa saka vabereki ndo vanotofanira kuti vatenge Takarengana nodziwamupengo kudaro chipatara chove kusireni nanyasi kwai chiribe kuseenza kureketa kuno mari zhinji yakandopindapo munguvayo yochando apo wakuru wakuru waireketa kuti chipatara ichi chagadzirira kuti chichitore vanhu zvinotoshamisa kuti kohoko kumanyepera akadari idi manyepo ano makumbo mapfupi Tiri kufara nomumwe wedu chiremba anonzi Matifadza Shwatshayo Davis, uyo aisiwa muboka rowanhu wagere hunde youtano kuSt. Louis kuAmerica. Tinoramba tichindoteerawo kwedu tichiwakorokotedza nokuwarova manja makedekede okugona. Mvura zhinji iri kunaya munyika kwai yakonzeresa chiribe kana akamboona kureketa kuno vanhu waringana nomvura iri kundoramba ichipinda mudzimba dzawo kunyanya vanogara mudzimba dzakabatana batana dzevanhu vazhinji kurimuka kukuwadzana pabodzi powo nokusakubva imvura yega yega zvokutoti vazhinji vari kutoshira kutoti vachabatira uhwere hwomanyoka nokuda kwomvura iyi nokuti iri kundopinda pese pese sezvo iri be kana muganu kwabuda masoko nomakwai okuti wachiwenga zvauri kuchina wari kumirirawo kuti wagoringana kuita musangano nowakuru wakuru wokuchina kuitira kuti wawanisiwo mushonga wodzihwa mupengo

Wana mai wekwedu wachiri kundopfa wachizvara. Kureketa kuno kwakapfa kubva mumwedzi waNdira kwakapfa wakadzi wanosvika mazana matatu anomakumi manomwe nosere. Awo wanhu wakapfa wachiri wari panguva yokupona. Kwai dunhu roManikarendi ndiro rakanyanya kuita wazhinji wakapfa rino wanhu wanosvika makumi mashanu anopfumbamwe. Idi dai hurumende yedu yagoita tusvinu Wana mai wareke ugopfira apa kupona. Totatamuka kuenda pasi rese. Wamasiwa kwaye wagowana mari yokuti wawake muzinda wawo une chokuita nozvo umbowo hwezvinhu zviri kuitika pasi rese pai muzinda yu unenge uchinzi build data center tinoramba tichindovatenda nokuita kwaoku asi kwaive wari kuita wari kuragos kunigeria kureketa kuno kwaive wakagoboyabo pokare imwe mari inosvika mamiriyoni omazana matatu omadhora okuamerica kuti waite zvibodzizvo kune dzimwe nyika dzakadai kunge kenya nodzimwewo kune boka rakazvimirira rega rinonzi international coalition against coronavirus rati hurumende dzomuafrica dzinofanira kuti dzisvinure dzigarire dzakachenjera kuitiwa muyembe nowanhu wakaita sana china nonyika dzokumadokero paizvi zviri nyaya yekuti vanogona kundovapa mushonga uri bekutest kuongororwa kuti uri kuseenza zvisvinu chere kuti wavape wanhu ivo vari kuda kuti vaongorore havo zvavari kuda kuongororazvo idi hurumende dzedu dai dzagotetekera masoko akangwara akadari mukahatikidzwa kausvondo rino kwai kukinya kwapiwa wanhu wochishona ugaro hwomunyika yokukinya kuita zvizvarwa zveikweyo wanosvika chiuru chibodzi nomazana matanhatu anomakumi manomwe wanhu wawo mashona mashona akabva kuzimbabwe kwedu kuno mumakore okuma 1930 akabva agara kukinyako asi kusvika pari zvino pakanga paribe kana wano zikana kuti zvezvava zvomukinya wakazvarana wakawandisa ikweyo zvokutoti wanhu wakawanda kureketa kuno tinoramba tichindotenda wakinyata nokuita kwaoko tiri pamufaro mashona iwoyu babi yangu murinzike zvisvinu tiboya nemuvhuro